Un o bentre Hermon ger Crymych yn enedigol, a chefais fy addysg yn yr ysgol leol ac Ysgol Uwchradd y Preseli. Wen i yn un o'r rhai cyntaf a fynychodd yr ysgol pan agorwyd hi yn 1958. Oddi yno, es i Goleg y Drindod yng Nghaerfyrddin. Bu'n ddigon ffodus i gael fy swydd gyntaf yn Ysgol Llandudoch ger Aberteifi yn 1968. Yn 1975, cefais swydd athrawes yn Ysgol Gynradd Hermon, nôl yn fy nghynefin. Ac yno y bues i hyd nes i'r ysgol gau gyda thristwch mawr yn 2006. Buom yn brifathrawes dros dro am y saith mlynedd olaf. Amser da iawn, gyda chyd-weithio hapus iawn rhwng pob aelod o staff yr ysgol. Ar ôl priodi Eirwyn yn 1981, symudon ni i fyw i bentre Maenclochog. Ymhen ychydig amser, ymaelodais â changen Merched y Wawr yn y pentre. Pleser oedd cael dal y swydd Ysgrifenyddus Cangen Maenclochog er 2004 yn ddi-dor, ond rydw i wedi bod yn Ysgrifenyddus am 19 o flynydde i gyd, rhwng 1988 a 2015. Yng nghyfarfod mis Mai, yr olaf yn y flwyddyn, y gwaith yw dewis rhaglen ar gyfer y tymor sy'n dod. Y dasg yw cael amrywiaeth o gyfarfodydd, yn siaradwyr, cineawiau a mynd i weld llefydd o ddiddordeb. Mae pawb yn dod â syniadau a phawb yn rhoi ei farn. Ceisio dewis cyfarfodydd yn ôl y galw a'r diddordeb. Yn dilyn pob cyfarfod, rwy'n ceisio rhoi adroddiad yn y papur bro. Mae hyn yn bwysig i greu a chynnal diddordeb yr aelodau yn ogystal â rhoi gwybodaeth i bawb sy'n darllen. Un o'm diddordebau yw tynnu lluniau, a dwi'n mynd â'r camera 'da fi i bob cyfarfod. Ar ôl datblygu'r lluniau, byddaf yn eu rhoi mewn llyfr rhoffion. Mawr yw diddordeb pan fyddwn yn dangos hen luniau i'r aelodau mewn ambell gyfarfod yn awr ac yn y man. Diddorol yw mynychu y pwyllgor rhanbarth, sy'n digwydd pedair gwaith y flwyddyn. Rhaid dweud, fod swyddogion Cangen Maeglwchog yn ffyddlon iawn i'r pwyllgorau yma. Bûm yn Drysorydd Rhanbarth Penfro hefyd o 2008 i 2013, a mwynhau y gwaith yn fawr iawn. Cynhelid cyfarfod cyllid yn genedlaethol dwy waith y flwyddyn yn Aberystwyth. Bu cyfarfod â swyddogion y rhanbarthau eraill yn fuddiol iawn. ac yn agoria llygad mewn sawl ystyr. Bûm yn llwyddiannus hefyd i sicrhau arian o gronfa'r loteri ddwy waith. Y tro cyntaf, trefnwyd taith i Lanberis a thref Caernarfon i gael golwg ar yr amgueddfa lechi, trip ar y trên bach o gwmpas y llyn Taith mewn bws o dan ddaear i weld gorsaf bŵer Dinorwig a thro i dref Caernarfon. Arhoswyd dros nos yn Llanberis. Aethpwyd ar daith diwrnod i Gaerdydd hefyd a cael cyfle i ymweld â'r Bae, y Senedd, Canolfan y Mileniwm, taith mewn cwch a hefyd mewn trên ffordd o gwmpas y Bae. Prynwyd cyfrifiadur argraffydd a chamera hefyd o ganlyniad i haelioni'r loteri. Cafwyd arian loteri am yr ail waith yn 2014, trefnwyd taith addysgol arall i Ogledd Cymru. Buom yn ymweld â'r Ysgwrn Trawsfynydd, sef cartref Hedd Wyn, Amgueddfa Lloyd George yn Llanymstymdwy ac aros dros nos yn nhref Caernarfon. Y diwrnod dilynol, aethpwyd i Lanberis a mynd ar y trên i gopa'r Wyddfa. Mawr oedd y mwynhad, ac fe aeth y trefniadau fel watsh. Gan nad yw llawer o'r aelodau yn mynd ymhell mewn teithiau Carl, mae'r teithiau yma yn gyfle iddynt ymweld â lleoedd newydd am y tro cyntaf. Prynwyd taflennydd a sgrin i ddangos lluniau hefyd. Mae rhai aelodau yn cael mwynhad wrth gystadlu yn y cwis cenedlaethol bob blwyddyn. Mae ymateb da i'r cwis yn rhanbarth Penfro, gyda tua pymtheg o dimau yn cystadlu. Rydw i yn un o bedair aelod sy yn y tîm. Rydym wedi cystadlu chwe gwaith, gan ddod yn gyntaf dair gwaith a dod yn ail dair gwaith hefyd. Beryl John ydw i. Yym, fi yw Llywydd Cyngen Maenclochog. Yym, y fi sy wedi enwebu Maureen am y gwaith da mae'n neud, a gwaith trwyadl mae'n neud os blinydde bellach, a ni'n cyd-weitho yn hyfryd iawn. A mi ry gyda ni hefyd. Yym, a dwi wedi paratoi pwl bach o fenillion i chi i, i ddweud amdani, os yw hynny'n iawn. Reit. Trwy treigl y flynyddoedd, ie, ugain na min un, a fu erioed sgrifennydd mor weithgar a Maureen. Mae'n graig i gangen clochog, mae'n gwybod be di be. Ychydig eiriau dethol sy'n rhoi pawb yn ei le. Bu hefyd yn drysorydd y rhanbarth yn ei thro. Rhoi trefn ar y cyfrifon heb fws na thali ho. Fi'n mynd ar bedair olwyn, rhai'r Fiat mewn full speed, i holl bwyllgorau'r merched a chyrraedd 'na mewn pryd. Mae'n dda am chwyddo'r gronfa, drwy golli chwys, wrth gwrs, cael siâr o fanc y loteri a'r yn orlawn yn y pwrs. Yn llofa hynt y gangen, heb hawlio erioed yr un ffi. Mae stôr ei llyfrau lloffion bron bod yn llenwi'r tŷ. Rhown fil o ddiolchiadau i un sy'n haeddu'r clod, boed i fi ddal i gynnal am amser maith i ddod. Dw i'n teimlo bod fi'n gweud bron bob peth am Maureen fan'na. Um, a dwi'n gwybod bod y gangen hefyd yn teimlo y gwmwys rhywun beth. Dwi'n meddwl bod Mercher y Wawr, mae Mercher y Wawr yn bwysig i fi, achos yn y cyfarfodydd ni'n cael trin a thrafod pob math o bethau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.